Makadii mhuri yeZimbabwe ini zita ndinoitwa Raymond from Ultra Media Zimbabwe eh, nhasi ndasangana prophet wari kupisa mastreets vanonzi prophet Bazoka eh, ndane time yakareba prophet ndingonzwa kuti kuna nonzi prophet Bazoka prophet Bazoka ndimboedza kutsvaga tsvaga kuti ndovawana kupi prophet Bazoka Ma phone number achiya kuda kumbotsvaga haa ndakashaiwa but nhasi pandasvika mu Southpiri Park ndazobvunza ndikati ndimodzori kuna unonzi Point Bazuka unowanika mu Southpiri Park ndowawana kupi osamwa tazosvika neusiku uno tasvika pamba penyu nhasi unoti tisvike eh musakanganwa kulaika kusheya kusubscribe nemacomments kuitira kuti mangwana chingo turu chinotanga kusvika kwamuri Prophet Bazooka ndodzoka kwamuri. Ah. Munhu anonzi Prophet Bazooka ndiani? Makadii zvinhu? Ewe ndinofara kana zvifaro zvo. Ndinofara.
Ya, vanoitwa Prophet Bazooka ndini. Ndinoitwa Prophet Bazooka. Togara muno mu South Park.
All right. Prophet Bazooka. Eh, uzori mukuita zvinoshamisa chaizvo muno mu South Park. Eh, nemunzvimbo dzakasiyana siyana dzakatenderedza. Eh, takuzoti prophet bazuka vari kuita zvekusenda nyuchi kune vanenge vabirwa vari kuita zvekuloka vanenge vane dzimba dzavo vari kuita gumbo kumba gumbo kunze eh, zvakamira sei ava maita basa nekubvunza zvakadaro eh, isusu ndo mashandiro andiri kuita munhu akauya panapa eh, abirwa tinodzosa zvinhu zvaanenge abirwa saizvozvo tinotumira nyuchi kune munhu anenge abirwa ungawabirwa mari Ungawabirwa hembe chaidzo, ungawabirwa maTV mumba, ungawabirwa angave mafoni chaiwo. Eh, tinobatsiridza saizvozvo tinosendera nyuchi kuti kana munhu iye achinge arwadziwa nenyuchi idzo dzochinge dzamuruma dzamumomotera ndo paanokwanisa kuzoreurira kuti aiwa ndakaba pakati pakati pakati pakati pakati then to atasvika panzvimbo saizvozvo ndo zviri kuitika saizvozvo. Saka muri kuti nyuchi dzinotoruma zvekutoruma chaizvo chaizvo? Nyuchi dzinotoruma munhu waMwari zvekutoruma chaizvo chaizvo. Ndotakambodzwa nguva itanzi nyuchi hakuna zvakadaro nyuchi feki vamwe vatanzi hameno zvezvingotaurika taurika uko ah, ndozvi kutoitika sekunzwa kwamakaita zvazoita kuti musvike panapa sekunzwa kudaro kureva kuti chaita kuti musvike panapa haanenge asiri munhu umwe chete anenge aitaura sekudaro eh, nyuchi zvinhu zvikutoitika saizvozvo ndofunga kune murume akauya panapa achibatsirwa eh, svondo rakapera ndonga ndoo nhau yanyanyotekeshera muno musouth park Murume uyu akanga abirwa mombe dzake mbiri asi abirwa mombe dzake mbiri ndomubva auya pana tichimubatsiridza tikamuti muna aba mombe idzi mwana wako mukomana mukuru ndiye aba mombe iye akaramba akati aa mwana wangu asati amboita izvozvo akati abhazuka kana muchigona kundibatsira ndibatsire ndione kuti zvinhu ndezvechokwadi ere zveshuwa kuti mwana wangu ndiye aba mombe saizvo bcoz aimurambira sandopatakasvika kuti kaitiwo minana ndobva tasenda nyuchi ikoko so takazonzwa eh, takutofonerwa pamashops apo zvichinzi pane vanhu vaye nemukomana but vari muopen track but akamomweterwa nenyisa izvozvo sani baba vanga vatori munzira kweya kunoko nemwanakomana wavo achiti timubatsiridze kuti nyuchi dziya tichidzibvisa paari ndofunga ndoo nhau yaita kuti muzosvikawo panapa yaita kuti yatekeshera muno musouth republic ndoo nhau yatekeshera muno right iyo nyaya iyoyo ndakaidzwa nyaya iyoyo usati vachishora rega tisvike pachii panzvimbo tinatsomuona iye wacho kuti ndezvechokwadi here allright o profit bazuka chechi yenyu makaitanga gore ripi ya chechi yangu ndakaitanga 2018 kusouth africa ndobva tazouya futi kuno kuzimbabwe kusouthly park ndobva taita chechi yedu gore rakapera muna june ndopatakavhura imwe inonzi blood of jesus prophetic ministry tinoitira pamatombo pajesa pakwaridem ndopatoitira chechi yedu Alright.
Saka chechi yenyu vanhu vari kuitambira sei vari mukati me- vari munzvimbo vari kuzvitambira seiwo pane zvimune muchiita?
ya vari mukati menzvimbo eh, basa revari kuritambira eh, nevana vemukati mechechi basa revari kuritambira nekuti vazhinji vari kupupura ende vazhinji vari kupona Handiti?
Alright. Right. Prophet Bazuka. Ko ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo Semunhu waMwari mukunamata. Ah, maita basa nemubvunzo iwoyo. Eh, dambudziko randiri kufesana naro ndiri kuti tiri kuitira pachikoro apa, tiri kurenda pachikoro. Saka ni tachidai tawanawo pedu pekutinamatirewo nekuti muclassroom macho imomomo tawandisa ani maona tawandisa saka toida kuti dai tawanawo pedu pakasunungukawo pekuti hatibhatawo rendo tichinamatawo zvakasununguka zvaigona kuti itiwo zvakanaka sa ndo dambudziko randiri kunyanya kufesana naro iri horait
ait regai mbodzoke kumashure ebhija raprofet eh, mambotaura yekuti makamboita yemukoma nekuba mombe handiti ait kune imwe ndakambonzwa yekunzi kuna mai wakadonha nyoka zvakamira sei ya mai ava vakadonha nyoka muchuno nonga munoziva kuti Kana uchinge wa vanhu mukati menzvimbo vanotaura kuti ah kwaita muprofita kwaita muprofita nonga moziva kuti muprofita akafa nelight afa nechiedza chekuti chiedza kana chikavheneka ma masvosva anouyawo ipapo dzingave shwarara dzinouyawo ipapo sa nyaya yaitika ndeyekuti maya vanga ne mabasa vakaipa sani vakatirega ndinoedza ndinoona shuwa kuti bhazuka anoona here uyezve bhazuka akatumwa here namwari sani vakaya vaine nyoko yanga vari muchiuno sani panguva yatainamata Patakati chiuyai kuno ndikunamatire vanhu vakaita kiu ndopaka padonha nyoka pai nyoka muchuno mavo but pakatodonha nyoka yomuchuno vakaratidza yovo kuti akakujamba utange munhu akanuka saizvozvo sa ndopatakaenda ipapo ndatanga kuwanamatira ndobva vachitanga kuchimanifesta vanhu vakatiza asingaiti patinonamatira pa, pamatomba
ko zvimwe futi zvakare zvingaitiva chimwe chinhu ingaiti shamiso
Yaa rimwe basa ratakambobata takaribata kunonzi kumuti usina zita kuBhohwera kune pamusha pevanhu vaitemwa nematombo anga vasingaoni paiti nango even pakasvika kana vaenzi chaivo pamba vachida kuti vakwazise vanhu vaingotemwa nematombo vasingaoni saka ndakazosvikawo pakufonerwa nehama dzavo zvikanzi kuna munhu anonzi abhazuka vanobatsira vanhu vari kusouth lepaki Saka ndopatakazoenda iko kubhoira tikasvika tikanodzimura matombo iyaya iko ine zvimuriyo inofara havachatemwe nematombo ayo vatema vasingaone. Alright matombo zvese zvatova normal zvatova normal. Ah vatova right.
Handiti? Havachisina dambudziko iro. Alright.
Prophet Bazooka ndiapi mamwe mashoko emuda kusiyira kune vose vakakuta vari kukuonai pachivhitivhiti? Ya mashoko andinoda kusiya ndeyekuti uh, ngatinamatei vana waMwari Chiri kudikwana nowadays kana usingagone kuroya unofanira kutonamata ndonyaya yandoda kushingisa vanhu uyezve tine matambudziko atokwanisa kupedza e, ungava une marriage iri kunetsa ungava uri kutsvaga basa e, ungava uri kuda kukwiridzirwa pabasa ipapo ungava vanhu vanopenga chaivo mukati memusha vaya vanopenga vanorwara nepfungwa vaya tinobatsira zvichitanga kufamba zvakanaka mungava mukati memusha makarombwa but hamusi kuziva kuti akabata mushonga wacho ndiani E, tinokubatsiridzai nekukudzai neprofesi nekukubatsirai kuti munhu akaromba anonzi edmore kati anonzi peter tinozviita kuti saizvozvo nekuti nowadays ukaendawo kune vamwe vanhu vakukwanisa kuti vakakuudza havakuudzi zita remunhu wacho ndiyani ari kukanganisa mukati memusha saka ni isu panapa tinokuudza kuti ari kukanganisa e, ndinhingi uyezve unga uri kuamerica botswana unga uri mukati mezimbabwe uri kuchipinge mozambi kana kupi tinokubatsira pafoni dambudziko rako richitopera ipapo ipapo e, kune vanoda kuzotishanyirawo ndofunga tine e, prophetic sunday yatiinaye prophetic sunday service yatiinayo musi wa 12 january e, panew site e, southly park secondary school pamatombo ndopatinenge tiri kunooneka kuda kuzotishanyirawo All right.
Yeah. Right. Tati vachange vachida kubata prophet number muchange muchidzona pascreen handiti uyezve musakanganwe kulika kushare kusubscribe nemacomments e, eh, ma, tinoda macomments kune kune vanenge vakabatsirwa naprofet wanewo wari kushaya zoti profet wari kupi handika wari watago sematsagati ainge waitawo but saka isame comment section Wani matestimony awo arikuda kutenda kuna prophet ndatenda zvangu thank you.